Eñ qadimiy medresesi bu zıncırlı medrese. Bu mimariy abide ale daa bu künlerimizge qadar saqlanıldı. Medrese biñ beş yüz senesi qurulsa da, tek yigirminci asırnıñ otuzıncı yılı qapandı.
Bu musulman abidesiniñ qurulışı efsaneden başladı. Bir gece Mengli-gi Rayhan tüş kördi. Tüşünde onı saray yanında çalışqan Yıldız Sayar ziyaret etti. Yıldız Sayar hanğa böyle aytqan, O yerde mübarek ruh yaşay, ükümdarım, anda ne saray, ne de cami, anda, ilim ögrengen ev, qur, onı köklernen, zıncırlarnen bağlağan, dep adlandır. Bunı Yüce Allah istey. Bunı körip, eşitken Mengli Giray tezden sarayğa eñ yahşı mimarlarnı çağırıp, binanıñ planını tasdıqladı.
Baarniñ sıcaq bir kününde Qırım hanı Qırk yerniñ sakinlerini tantanalı tedbirge davet etti. O kün han qurulacaq medrese fundamentiniñ ilk taşını qoydı. O, Allah yardımınen mında büyüs-ilim merkeziniñ qurulışını Başlatamız, degen sözlernen halqa muracaat etti.
Mengli Giray medreseniñ qurulışı içün para qızğanmay edi, o, qurulış işlerini özü taqip ve nezaret ete eken. Mengli Giraynıñ fikirince, medreseniñ er bir taşı, iç ve tış körünişi sadece mimariy eserni degil de, simvolik bir mananı taşıması zarur. Böyleliknen, kiriş qapusında demir zencir ve kemer, yer ile zıncırlarnen bağlı olğan kök qubbeni temsil ete edi. Bunen beraber, Qırım ükümdarı qurulğan medresege o devirniñ eñ yahşı alimlerini çağırmağa emir berdi. Biñ beş yüz senesi tantanalı tedbirnen medrese açıldı. Qırım hanı böyle ayttı.
Büyük Tañrım ve halqımnıñ eñ sadıq balaları olğan sizlerniñ yardımı ile men, meñli giray, Qırım toprağınıñ artması ve Tañrım, dinim ve milletimniñ duşmanınıñ mahv olunması içün qudretimniñ yettigi qadar gecelerimni kündüz yapmağa ğayret ettim. Çoq şükürler olsun! Rabbimniñ imdadı ile ğalip çıqtım. Duşman yeñildi, Qırım toprağı mamur oldı. Men, siziñ taqdiriñizni tüşünerek, Tañrımnıñ emirlerini haqqı ile yerine ketire bildim. Kendi kelecegimni, ahiretteki alımnı ise tüşünmedim. Rabbimniñ azabından haşyet, Allah doğrusı ile közyaş aqızmadım. Ahır künniñ şiddetini de qalbime asramadım. Bunıñ içün Tañrımdan taqfiretime yararlıq olur fikri ile bu medreseni qurmağa başladım. Faqirlerniñ eñ faqiri olğanlarnıñ bile mında tahsil ala bilmelerini tüşünip vaquf tesis ettim. Medresemde dünya ve ahiret ilimleriniñ tahsilinde bulunacaq talebelerniñ sabah, aqşam, gece, kündüz menim asiy ruhum içün dua eteceklerinden sevincim ep artmaqtadır. Medresemde diniy, tasavvufiy ve ihvetiy, ahiret ile alâqalı, ilimler mahsus olduğu kibi, mubarek devletimizniñ Bütün halqına ait meseelerniñ haqqı ile olması içün bu yerde dünyeviy ilimlerniñ de oqutılmasını istedik.
Bundan soñ Mengli Geray özü kiriş qapısına zıncır astı. Böyleliknen, ilim ögündi büyün egip bina içine kirdi. Bundan soñ medreseni Zıncırlı medrese dep adlandırmağa başladılar. Bu Şarqiy Avropanıñ birinci universiteti edi.
Men kiriş qapısına zıncır asmağa emir ettim. Böylece, binağa kirgen er kim ilimge ürmet bildirip boyun egmeli. Bugün de medreseniñ kiriş qapısı ögünde böyle yazı yazılğan, Bu medrese Allahnıñ yardımınen Hacı Giray hannıñ oğlu Mengli Giray han qurmağa emir etti. Yüce Allah asır soñuna qadar onıñ saltanatını devam eylesin. Bir yıl keçken soñ medrese yanında dürbe ve yanıq han evi, devlet saray quruldı. Artında ise şura zalı ve mahkeme binası inşaa etildi. Bir qaç vaqıt keçken soñ ise medrese yanında şeer hamamı da peyda oldı. On beşinci, on altıncı asırlarda qırk yer şeerniñ merkezi olğan bu yer pek canlı edi. Amma Mevgli Giraynıñ ne bitti ki, nesilleri yani paytaht, yani Bağçasaraynı tesis etken soñ Zıncırlı medrese etrafı sakinleşti. Bir qaç vaqıt keçken soñ medrese yerleşken qırk yer şeeri Bağçasarayğa qoşuldı ve endi Zıncırlı medrese malesi dep adlandırılmağa başladı. Mında medrese ocaları ve alimler yaşay edi. Tışarıdan bina eki qapısı olğan tegiz duvarlardan ibaret. İçeride ise ortada çeşmesi olğan tüz köşeli azbar bar. Azbar etrafında talebelerniñ yerleşkeni pencereli odalar mevcut. Zıncırlı medresede ders bermege sadece vicdanı temiz olğan, şerefli, namuslı, Zengin ve fuqare arasında ayırım yapmağan, lâyıq ocalarnıñ aqqı bar edi. Bu tasil merkeziniñ ahlâqiy manası ğayıp olmasın dep yapıla eken. Zıncırlı medresede tasil başqa medreselernen qıyaslanğanı vaqıt daa intensiv edi. Böylece tasil müddeti eki kere azalaydı. Zıncırlı medresede talebeler oquv yurtunıñ şerefini kirletmemek içün, Özlerini lâyıq şekilde alıp barmağa kerek ediler. Medrese yanında talebeler farqlı odalarda yaşay edi. Bir odada ne qadar insannıñ bulunacağını odanıñ büyüklügüne köre qarar bere ekenler. Ekseretnen bir odada dört-beş genç yerleşe edi. Tasilge başlamazdan evel talebeler üç şartqa riayet etmege mecbur edi, birincisi, iman aqıllılarğa yardım ete, ekincisi, tek bilgili olğan sevilip sayılır ve üçüncisi, idare etken bir şey bilmeyip iman etmese, iqtidar bir şey degildir. Zıncırlı medresede bir çoq meşur alimler ders bergen, olar sırasında qırımtatar tarihçileri de bar edi. On altıncı asırda mında Remmal Hocci, Abdulveli efendi, Hayrızade efendi, Aziz efendi kibi çoq meşur ve bilgili tarihçiler çalışqan. Hanlıq deverinde medreseden bir çoq alimler çıqtı. Olarnıñ adları qırımlı sözünen İstanbul, Bağdat, Kayre, Mekke, Medine ve atta Qudusta bile edi. Misal olaraq, olar sırasında İstanbulnıñ qadısı Mahmud Suleyman Kefevi. Yañı talebeler medresege küzde qoşula edi. Talebeler yılda sekiz ay tasil alğan. Medreseniñ tasil müddeti on yıl edi. Medresede balalar qırımtatar, osmanlı, arap tilleri, kalligrafiya, esap, ahlâq ilimleri, mantıq, İslâm uquqı, ilâhiyat, Quran ve Sünnet, felsefe, ritorika boyunca derslerge qatnay eken. Er yıl Zıncırlı medreseden altmış-yetmiş talebe çıqa edi.
Medresede balalar on yıl oqu edi. Tatil tek Ramazan ayında ve yazda ilân etile edi. İyünde talebeler imtian berip nevbetteki sınıfqa keçe ekenler. Medresede tasil almaq bedava eken. Medrese, Qırım Hanlığınıñ eñ zor vaqıtlarında bile özüniñ işini toqtatmadı. Biñ yedi yüz otuz beş senesi medrese Minik Hadlı feldmarşal tarafından berbat etildi. Zengin olğan, kitaphaneniñ episi kitaplarını çıqarmağa yetiştirmegenler, olarnıñ bir qısmını Moskoviyadan kelgen barbarlar talebe ocalarınıñ közü ögünde yaqtı. Qırım Hanlığı Rusiye tarafından biñ yedi yüz seksen üç senesi işğal etilgeninden soñ bile medrese qapanmadı. Maaliy ihtiyaclarnıñ çoqusı vakuflar tarafından qarşılana edi.
Ne yazıq ki, Mengli Giraedına institut biñ doquz yüz yigirmi senesi Qırım ükümeti tarafından qapatıldı. O vaqıt medresede oquğan studentlerge tasil müddetini bitirmege izin berildi, amma kene de biñ doquz yüz yigirmi altı senesi medrese tasil merkezi olaraq çalışmağa toqtadı. Qırım hanları içün tasil müim yerde tura edi. Zıncırlı medrese bunıñ eñ büyük isbatı. Oqumaq ve tasil almaq kerçekten de pek müim, yoqsa bizim atalarımız buna pek emiyet bermez ediler. Belgile olayıq dostlar, körüşkence!